Dan huwa l-online show il-ġdid tiegħi Drink Ma fejn ser insir naf iktar dwar it-taste buds tal-mistiedna tiegħi, dwar it-tomiet favoriti tagħhom kif ukoll dwar liema esperjenzi fakruhom f'liema tomiet u f'liema drinks jordnaw meta jkunu ġobar. Dan kollu mbagħad ħa jwassalni biex nikkrea drink li intom mid-dar tistgħu tikkreawh ukoll. Biex tinqata' ż-żigarella b'mod virtwali ta' dan il-bar tiegħi ma stajt nistieden lil ħadd ħlief lilha u żgur li la nintroduċikom magħha ħa taqblu miegħi. Nispera biss li wara li dduq id-drinks tiegħi mhux ser tgħidli li she's walking on water. U għall-ewwel darba wara l-bar tiegħi Miss Ira Losco. Hello.
Inti tajt iż-żigarella virtwali ta' dal-bar. I'm honored.
Ira, li huwa drink li normalment tordna meta tkun ġo bar? Normalment jew Moscow Mule jew Whisky Sour. Jiġifieri m'għandikx ċans li fuq il-cocktail list hekk jekk tara xi daiquiri tordna. Jew anke x'ismu dak li għandu l-cocktail. Pina colada. Oh my God, nobogħdu. Jew affarijiet bil-frawli, insomma mojito forsi bil-frawli imma mhux il-favorit tiegħi. Għax dik il-ħlewwa eżaġerata hekk falza ddejjaqni. Ira, x'l-aħjar cocktail jew shot? Fi żmien kont ngħidlek shots għax daqqgħu ġewwa, fehmtu dejjem xi ħaġa differenti u jiġu bi tray, shots, shots, shots, shots, kulħadd jixrob hekk, u mbagħad tispiċċa tidħol fis-sodda u tibda ddur il-kamra. Is-sodda ddur dejjem bik.
Nowadays,
cocktail, you know. Iktar easy.
Jew ta' zambit, ma. Ma nafx hekk taqbilx miegħi, però mhm. llum il-ġurnata jien ma nafx hekk hux bat nikber jew kellha ma nafx hekk hux tipo żmien li għamilna ħabba COVID, mhm. taf kif tajna ħafna mill-bars u hekk, ma sirx irnexxili nixrob u ma nikolx. Dejjina dejjem irrid niekol ftit, eh, waqt li qed nixrob. Isniet innaqqar.
Anke issa iktar u iktar minn minn kelli tfal, għax ovvjament ma tipprattikax hu li mhm. tixrob, tixrob once in a while, allura jihdok mill-ewwel. So dejjem Irrid ikollok xi. Jiena ri jara, eżempju, l-istil Spanjol bit-tapas oh, huwa l-istil perfett, għandek mhm. ħafna tomid differenti, hekk naqra iktar mluħa mill-oħrajn, mhm. jinnaf fish bays u iktar ma jkunu estrem it-tomiet. Aha, jiena vera joġbuni, speċjalment jekk ikollok drink li huwa naqra iktar. Uh, you know, għandu dik it-toma naqra ħelwa, mhux dik il-ħelwa eżaġerata, x'għan bat tibdew għallawn dawk l-affarijiet. Spanish tapa li naf nagħmel ħafna, u mhm. mhux qed ngħidha biex nitkessa. Issa naraw, aha, ħaddowa ili. Ħandowa ili.
Fil-fatt hija iża ħafna biex tagħmilha, ah. hija bejs ta' pitravi, tpoġġi fuqha feta cheese li jkun crumbled, tista' żid naqra żejra olive oil, mm. walnuts u mint. U għax kont naf li inti foodie, preparajt l waħda biex tkun tista' toħodha d-dar u tkun tista' Ma sax nikol issa ġifieri. Le, le, le, wara, wara.
Waslet it-takeaway box. Thank you. Biex imbagħad tkun tista' tipprova.
Ira, ma nafx hekk smajt, imma ftit tal-ġimgħat ilu mhm. ġiet irreleasija ta' klassifika Ewropea. Sewwa. Fuq il-banana u l-Maltin. Vera, bis-serjetà eh, li aħna l-Maltin per capita aħna l-iktar nies Ewropej li nikkun smaw banana. Inti tejn biex dil-klassifika titl. Ma tantx, jiena toġob Kont ħanajt. Toġobni l-banana, imma ma tantx Nikola, għax imħabba li għandha ħafna fructose, le? Eżatt.
U hija waħda minn dawk il-frottiet li, you know, għandha aktar kaloriji. Ira, ma tistax tkun hawnhekk ma nitkellmux naqfu l-elder flower. Mmm, aha, vera.
Fej, ek, fej skoprejta dit-toma. Ħafna snin ilu, kont naf il-xaħat, kont naf il-wahda Ingliża, insomma, u kienet għalt li jina nħob nixrob sparkling water bil-elder flower eh, cordial, jew Sprite bl-elder flower. U doqtu vera tajjeb. Jogħġbuni hekk dawk il-floral tastes jiena wkoll. Meta tiġi biex tiddiskriviha imma t-togħma tagħha, tiddiskriviha extremely floral jew inkella għandha. Not extremely floral, le għandha naqra ħlewwa wkoll fiha. Asnaf, ma nafx nispjegahielek imma hekk, vera fresh, għandha fresh taste. Pal ġinġer li għandu dak il-fresh. Eżatt, eżatt, għandha dik il-naqqa hekk, dik ix-sharpness. Jiena naf ukoll li tħobb ħafna l-ginger ale inti? Yes, ħafna.
U allura dawn it-tomiet favoriti tiegħek mhm. wasluni u spirawni biex nikkrea Dillosco Mule. Li tajjeb li ngħidu li nistikjaw mal-isem artistiku u mhux ma' true meaning. Tajjeb, l-isem artistiku ta' Dillosco Mule. Dillosco Mule biex tippreparaha għandek bżonn li tistokja l-bar tiegħek bil-vodka elderflower cordial, lime puree u ginger ale. Jew inkella, tista' wkoll tagħżel li tistokkja l-bar tiegħek billi tikklikkja fuq il-link ta' Hansa Wines and Spirits li hemm fid-description ta' dan il-video. Ira, jiena ħan nippreparaha. Sewwa. Kull m'għandek bżonn 30 sekonda biex tippreparah dan id-drink għax vera easy. Pratikament li trid tagħmel huwa tittoppja t-tazzi
Kemm ma tagħmel shots vodka? Vodka għandna bżonn two shots. Mhm. Elder flower cordial.
Ah, all right. Two shots
il-lime puree. Fil-kas tagħna ħanitfa' ħave shot għax naf li inti u wkoll just the right balance top. Mm. U mbagħad ħa nittoppjaw kollox ir bil-ginger ale.
Oh, I love it.
Naqra bċensja biex tqaxxar il-lime.
Rosa, tħin kemm tinqala'.

L-Eldel Flower ittieħna għal British Twist. Ah, vera tajjeb. U dak il-lajm li tfajt, tfajt bizzejet, ma tfajtx eżagerazzjoni. Ma jiġix ħelu ħafna.
Le. Imma għandek bżonn dik il-naqra zejra. Mhm. Eh, ħlowa fih. Jien naħseb li huwa drink soċjevoli ħafna, very easy to drink. Aha, infatti daw ibeżżawni da drink, sax minn minn der easy to drink, tisbeċa.
U jina vera ngħidlek thank you tal-li laqqajtni ma' l-Elder Flower Cordial għax bieħ. You're most welcome, dear. Losko, grazzi ħafna tal-li kont miegħi.
Grazzi għal Hansa Wines and Spirits ħan toppjaw l naqra il-drinks cabinet tiegħek. Thank you. L-okkazjoni li jmiss ħat iċċelebra grazzi għal Hansa Wines and Spirits tiftakar fina. Grazzi. U tikreja naqa' memorji.

Tinsewx li tistgħu tistokkjaw il-bar tagħkom biex tagħmlu Dilosco Mule billi tikklikjaw fuq il-link tal-Ħansa Wines and Spirits online shop li ssibu fid-description ta' dan il-video.